hanzi zvanaunogona kuva waita zvimwe zvinhu zvaanenge asina kuona saka anongokurova
nai mari asi mune zvimwe zvinhu zvamunomboita zvaasingaoni ayewa anongotirova zvakadaro izvezvizvi panongopera wiki chete nemaranguro sezvinotanga kutamba tamba konei futi ndadorohwa zvineofisa
chiregedza uchema
yopana screwdriver ka chakamuka kuchinzwa
kundoita sei aa ah, ah, gasaland police station its a professional organization unongochita sei wapedze ri joketi eh, ah, ah, ah,
mai avari kuchema kasi murume wavafira mba varume vanorova vakadzika ndo vatinogadzirisa manje mamwe mugazaleti hatidi mukadzi anoshungurudzwa amai ndini officer in charge yopanapa saka uyai kuofisi kwangu ndikubetserei
Ko chef, chef kesi yangu ka chef. Chef. Tyson ndizvo zvaanoda manje. Vakadzi vanouya pano kuzoripota varume vavo. So far vakadzi vese vadanana navo vanenge vauya kuzoripota kurohwa nevarume vavo. Manje manje so atoenda kunosunga murume iyeye. Anoita kunzwa adrenaline rush ndofunga ropa rake rinenge richitoita kufamba famba paanoenda kunosunga varume ivavo
Gazaland Police Station tokubatsirai neiko? Kupi kwacho? Nguva izvozve unozaniwo hello hello
kochi
gaya sha controller aone kuomba kwake uko ari kuofloata brongo pamba paye apa munhu wacho abva afona ye anonymous call saka afona wacho tsitsi dzake ndedzei asi hazi kuda kuti mageto youth amwe brongo koleta koleta koleta brongo riri kuuraya mageto youth shamwari ko iwewo musombo unongomwa wani Ah, sei wakambonoona chimwa musombo iri musi wawanga wakadhakwa wakabirwa maover over panight shift wanga wakadhakwa ne shamwari you have to know kuti brongo ihard drug and riri kuuraya vanhu manje whisky haina wainouraya inondivaraidza pfungwa saka uri kuenda kupi apa control akabvira kudhara achitengesa brongo iwe unoti kwedu kusada kumusunga madruglots ese anozivikanwa mazita avo nepaanotengesera asi kubvira pandakatanga chipurisa panapa hapana kana druglot randakamboona richisungwa
don't worry ndini ndinopedza dzungu revarumano ravakadzi muno mukazana chipukuta musodzi So when is your birthday? 20 April. Uh, Bemba, ndinyororoka 20 April. I want to set a, ah, I want to set a reminder and ndizokutengera present on your birthday. Chinochinja wazotya kunoita nenyaya yako. Murume wako izvezvi akunomutora.

zvitireko izvozvo hmm? aiwaka zviwanikwa izvi kwayo varume anenge achita sei anenge ati atitora fixire mafamily issues avo isusu ah, kana ndimiro but chakanaka chimukadzi chacho chinoda kuendwa nacho kwabereki chinoda nyama yakakocha kana soseji zvayo ndipwe unongochiita iwe pore mdara uta siko ah but shaye ngafuluta gongo masikati machena vanhu isu vachiona so sodo ndisiko mdara ndo chidaro iwe ndatumwa na commissioner ndiyo zokusunga iwe na commissioner uri funga ndiri kubaiza eh. hanzi ndibva ndava nebrongo rese rawaisa mudeni wose exhibit hawanyura shamwari zvai zvaifanira nadhama zvidiki zvaizvo ende uri kuenda for good mwangu uri kuenda wanyura sanofonerere mudhara hafona ah, iwe uri funga ndiri kuseka iri fona
ona chii mukuru kana kuti amasini unongotaura waziva because kuona pamadhiri aya kaya patori nezvinhu zvakomishina saka namakuya muri tenteni ka handizoziva kuti muri kuita sei but bho mira ndimubati because pane yamagaya eh, bho mira ndimubati mira kana zvinongotaurwa anonga wangu chiro mira kana ndomira hayo ndozokutaura unoona chii saka ukuti chiko bdara taura nyaya yako paitika mix up yenyaya ka unoona chii eh. komishina wandituma pavafana pabridge vaye vanotengesa koka eh. hanzi ndiita sei ndiuye navo nekoya mm. saka hameno chii chabva chazongoitika unongoziva basa rechipolisa irichi riri complicated iro eze munowanza dzungu uri kuona chii wangu haizi danger iwo zvatangoita panapa ka iwo ndongokupoya ndokwanisa tova taziya madhiri wonoudza komishina kuti azoya achindiona aiwa ipapo unenge wagona because unoona kuti chii Eh. kuitira ndikazotumwa nabosi wakomishina Eh. ndofanira kungozoti chii kuti ndikusunge fanira kuti dadhadha skillful handichaudza kuti ndaita sei ndahayo ndongoti mukoma nayo habho takatura masini saka unongopoilanje Muriya bana pane tunyaya tusina basa apa mune nzara. Aiwa kani mix up yenyaya. Munonditse.
Undari uko watungu. Notsvaga something. Eh? Vaita vatete vava. But drugs aisi kusa kudhara nguva yana George Norton sha kuchiri ne drug section. Kwete izvezvi ana ndinda mubata vanotiudza chiko hapana wakava nezura. Sada kuti finura mani. zvakatozvimbisa
Colette, chengeta munhu ngabvise trouse rasari nekasikoti kemukati Bongo chef. Ah, chef andipfeke chibhurukwe chemukati mose mubvii
Iwe hauzvizive kuti kurova mukadzi mhosva inoisisa munhu mujeri. Haina kana fine.
itako zvimafanisi zvako zvaukuita izvozvo

Mukore uno kuti uri kurohwa mukadzi. Nhai nhai. Ah, handina kumbomurova zvinorwadza shefu. Iye akazvimba kudai.
Ah, anongori mamerito clips. Mamerito clips.
Ndochi ichocho.
Asi hamuna murume. Muchaona hondo yacho pamucharorwa kuti ah, maona. Ah. Mukadzi anofanira kurohwa chero pasina zvaatadzi. Because pane zvimwe zvaanoita zvausingaoni. Angori ma

uri kuda kupeka twako uchidzokera kumapurazi kwandakakutora uko
sakana zvidaro ini nangu inyaya yekumapurazi yakutaurwa ichimusunungura iyeni ah, imamai shefu enda kunotora munhu akurova imakuta mafanizi panapa aiwa nyaya yaakutaura yekumapurazi vandomboenda kudzokera kumapurazi futi handisi kuda inini
handinzimauya mega Mutemo washanda uchida hre, you cannot withdraw a case like that. Handinomusati manyora here docket rachona officer? Ewa, kana mukatoripota akayatoo case mubrain mangu. Aiwa officer ndokumbirawo veduwe ndokumbirawo shosho mumuregerere ndokumbirawo. Aiwa ndiri nanhankuru wamamarital clap sachona pane kudzokera kupurazi. Officer. All right. Iyi yandava kutoita it's a favor hanti handiyo kuofisi kwangu. Iwewe, iwewe, buda panze, buda panze! Tsak! Beta! Iwe! Beta!
Iwe!
Beta!
Chupes!
Beta!

Ah! Fuck man! Inzwa azvakutaura.
Tyson atowina game rake so murume uyu haasi kutoziva kuti mamarito claps ake iwayo atomuparira ii iyi ndeyekusiya yakadaro iyi ndotuma little secrets twepano pagazaland police